Сумлӑ тӑвансем, каччӑсем, хӗрсем тата ҫамрӑккисем, шкул ачисемпе пур. Мана паян Пушкӑртстан чӑвашсен энциклопедин хӑтлавне презентацине ирттернӗ чухне вот ум сӑмах калама ыйтрӗҫ. тӑршшӗпе пирӗн калаҫ Михайлов урам сасси хаҫат тӗп-тӗреве ҫапла каларӗ. Эпӗ чӑваш тавра пӗлӳҫӗсен пӗрлӗхӗн хисеплӗ председателӗ тата ваттисен канашӗн ертӳҫи, ҫавӑн май ҫав май те ман килӗшмесӗр тӑма май ҫук. Тӳрех калатӑп, Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана кӗнеке ҫакӑн пек Хӑтпа ҫакӑн пек апапа тухрӗ вӑл, питӗ пысӑк утӑм. Чӑваш тавра пӗлӳҫӗччӗ пысӑк утӑм. Ку иккӗмӗш кӗнеке тулайра диаспора кӑларни. Пӗрремӗше эсир пӗлетӗр, икӗ кӗнекеллӗ. Дмитрий Васильевич Кузьмин пайташӗ кӑларнӑ Чӗмпӗр, Пенза, Саратов облаҫӗнчи чӑвашсен кӗнеки. Уншӑн эпир ӑна хапречеччӗ сурӑмӑр тесе шутлатӑп, анчах та чи пысӑкчӗсӗ вӑл, вырӑнти ҫынсем мӗнле йышӑнни. Эпӗ пӗлтӗр ҫӳрерӗм Пенза, Салатов, Тутарстан, Пушкӑртстансем, Ульянска та пур. Ӑҫта ҫитнӗ, краевед ыйтсассӑнах тӳрех «А ҫак кӗнекене куратӑр-ха» теҫҫӗ, туртса параҫҫӗ. Витӗм Курали ял администрацин пуҫлӑхӗ те мана хӑй кабинетне илсе кайса хӑйӗн ҫак икӗ томлӑ кӗнекине татса курнӑ тет. Курнӑ тет, мӗнсене те пур. Питӗ мухтанаҫҫӗ. Питӗ савӑнаҫҫӗ те кӗнеке тухнӑшӑн. Вот хай иккӗмӗшӗ Владимир Матвеевич Яковлев хӑй ҫине юрлӑхне илнипе иккӗмӗш кӗнеке тухрӗ. Уявра тиркесе калаҫса тӑма май та ҫук тата тиркемелли сӑмахӗ те ҫук. Мӗншӗн тесен ум сӑмахӗнче те илкелӗн, хыҫ сӑмахӗнче Яков хӑй те мӗн чухлӗ пултарнине, мӗн чухлӗ тӑрӑшнине тата ҫавӑрса илмесӗр хӑварнине ӑнланса ҫыраҫҫӗ. Эпӗ малтан пӑртак шикленнӗччӗ те, кӑсем каппайланса Хӑтлӑха вӑл тем япала тусахланӑ пуль терӗ. Мӗншӗн урал сасси хаҫатра наверняка ӗҫ пичетленӗ пӗрем страницӑра? Энциклопеди пурнӑҫне хавхаланса. Хыҫҫӑн та калатӑпӑр, тӑваттӑмӗш кӗнекӳ пек пичетлет тесе. Тӑваттӑмӗш кӗнекӳн питӗ шултра вӑл шрифт. Энциклопедине хавхал пек пичетленес, но пӗсем пӑрханатчӗ пуль терӗм. Пӑхатӑп та, ку тӑваттӑмӗш кӗнекӳ мар. пӗркелӗшне, ун иккӗмӗшӗ, ун иккӗмӗш пробелсем ытларах ларнӑ йӗркесем хушшинчи станцине. Ну, ҫавах вулама лайӑх. Пӑхса тухрӑм, куртӑм, туянтӑм та кунта пӑхса лартӑм. Историлле событисем пирки ҫӳрмесне кура юларӑм. Тата ытти паллӑрах кунсем пирки Пӗрремӗшне ялсем, ӳкерчӗксем пурте йӗркеллӗ. Эпӗ саламлатӑп, савӑнатӑп. Ҫак ӗҫ лайӑх аталанса пытӑшӑн. Республикӑра халь темиҫе район туслашма тухса каймалла, Шупашкар район тухса кайма ыттисем ӗҫлеҫҫӗ. Отрасльте кам кӑларман, вӗсен намӑсем отрасльте кая юлнисем. Хӑвнисем пулса юлаҫҫӗ те. Халӗ тепӗр ҫӑваҫҫӗ. Чӑваш гуманитари институчӗ Виталий Петрович Радкунда Иванов пӗлет малтан пухӑна кӗчӗ, урахла пуҫларӗҫ. А, знаем ваше проект теҫҫӗ. Ун пек пулмарӗ. Никамран укҫа тумасӑр, никама куҫармасӑр ҫак юхӑм лайӑх кайрӗ. Ӑна вӗҫлемелле. Сӑмах халӗ Чӑваш халӑхӗн чӑваш нацин алӑ томлӑ энциклопеди йӗркелесе ҫитерессинчен пырать. Алӑ томлӑ. Ӑна тахҫанах пӗлтернӗ чӑваш энциклопеди сӑмах тухсассӑна, кӗске энциклопеди кӑларнӑ чухне инструкцине ҫырнӑ, чӑна тӳрлетрӗмӗр. Чӑнна е инструкци ҫырнӑ, анчах ватлӑх нумай страницӑллӑ курама нумай лараймарӑмӑр. Районти хуҫасем патне ҫитерсе республика влаҫӗнче пӗлтерсетпӗр. Вӑл, вӑл кирлӗ. Ӑна пӑхса илмеллех. Эпир Пушкӑртстана икӗ томм палӑртнӑччӗ.

национальный энциклопеди шайӗпе тепӗр хут кӑлармалла. Вӑл тӗлӗнмелле ҫирӗп ӗҫ пулатӑр, тӗнче умне пармалли ӗҫ пулатӑр. Ӑна тума пултаратӑр. Кашни район хӑй ҫитӗнпе, хӑй хӑвачӗпе пулать. Эпир кунта, халӑх академи, таврапӗсен пӗрлӗхӗ, гуманитари институчӗпе ӑна пӑрса хӑварма май ҫук, вӑл пӑрӑнса юлсан намӑс пулать. Вара пӗрле лайӑх карнине лартса Чӑн-чӑннин сыхлӑхӗн планилатса акӑлчанла е испанла, французла кӗсьене резюмесем парса ларас тӑвать. Паттӑр виҫҫӗмӗш Башкортостан Чуваши Уфы и пригорода тӑваттӑмӗш номер. Эпир ҫапла палӑртнӑ чи малтанлӑха. Пӗр тома Башкирии килес вроде шутларӑм. Пилӗккӗмӗш Башкортостан Чувашские районы по районам. Кунта ҫӑлтӑр питӗ йышлӑ пурӑнаҫҫӗ. Пӗр тума тиркелетпӗр пулсассӑн. Вот тулли пулать пулсан лайӑх, тулли пулаймастӑр икӗ том тума юрать. Эсӗр халь унта икӗ том тумасть пулсан ку алӑ том ҫапать пулать. Малтан пирӗн Крым пул мар, Крым Украина пачӗ та Крым тепӗр том. Пилӗк, а Крым томӗ пысӑк пулать, Крымри Чӑваш Ен. Ан тумпа-ли тытма, тет вӑл ҫитерӗнсе. Ну кама кунта калӑпӑр? Пурне нумай хатӗрлӗҫ, паллӑ морякӑнӗн Москва, Московское облаҫпа пек палларӗҫ. Санкт-Петербург ҫлет, Сибирь восточнӑй ҫырӑнсах кӑнӑҫтӑм, Иркутск, Красноярск, Хатаҫ, Китай, Ямада, Тверь. Вӗсенчен паллӑ тетӗнччӗ. Кунта хастар ӗҫлеҫ-ха центр-и? Сидир Западна ялта евӗр мӑшӑр Омском ҫӳлтен, вӗсемпе ӗҫлетӗмӗр. Север Запад Руҫия Архангельск Голодом Груз Карели Комикалибра, Средняя и Центральная Азия, Казахстан, Киргиз, Туркмения. Вӑт вӗсемпе ман пачах та ҫыхӑну ҫук, мӗнле те пулсан ҫыхӑнса вӗсен маттераси хатӗрлеме тытӑнмалла, сиктерсе хӑвараймастпӑр. Кунта тахҫан ӗҫлет, Гуляншӑн тухӑҫра тепӗр хут лайӑхран лармалла. Гуляншкалле эпӗ иккӗ палӑртнӑ, иккех тумалла-ши? Иккисемпе пӗрле. Центральная Россия Рязань тулӑ калубы Смоленск воронеж Краснов вӑрҫӑпа ҫыхӑннӑ салонта пит пӗр томпа кунта ҫывӑрать. Вӑхӑта перекетлерех. Ладно, вот. Тата аякран ирчӗ кама-и? Аякран кам пур? Пушкӑртапа-и? Тутартан кам пулнӑ? Якур, тутартан пур-ха, кил-ха. Вот, илетӗн, пӗлсе тӑмасть-ҫке. Ҫакна вара ҫакӑ утӑмӗ, вӑл ҫак энциклопеди валли хатӗрленӗ пӗрремӗш шанчӑк утӑ. Кӑна пӑхса, етӗр вирлӗх лайӑх. Тухӑҫ-и? Хушсан та ҫитмен япаласем нумай. Вӑл нихҫан та туп-тулли пулаймасть. Эсӗр паян парма пуҫлан, паян те чухне ятне илет. Или паян или пысӑк событий пулса иртет. Эсир вара ӑна нихҫан та пултарса ҫитеймӗр. Малашнехи пулать, мала тӑсса пымалла.

Тӑрӑхӑн тӑрӑхӗсем
хаклӑ ентешсем. Чи малтанах эпӗ пӗтӗм чун-чӗререн Владимир Матвеевич Яковлева ҫартанхи пулӑма пулма пулӑшнӑшӑн пӗтӗм чун-чӗререн чӑваш халӑхӗ ячӗпе тав тӑвасшӑн, тавтапуҫ сире. тепӗр пулӑм вӑл чӑнахах та ӗнтӗ паянхи презентаци пирӗн республика кунӗн программин мероприятийӗсем хушшинче иртни вӑл нумайлӑха пирӗн асра юлӗ халь ӗнтӗ сирӗн пек хитре чӑвашла калаҫайманнипеле каҫаруй та ҫавӑнпа вырӑсла калаҫать

йӗркесессӗн те вӑл редакцие яланах штат пулман те хуть те мӗнле революци тунӑ чухне те тенӗ пек пухӑннӑ мӗрпел уралса сывласа тытаҫҫӗсем пӗр шухӑшлисем вот ҫавӑн пек имидж план пуррине палӑртрӑмӑр рӑпӑсӗ кӗнӗҫ тапранчӗ вӑл тӗрӗссепелен пирӗн хула типографи директор хулинче чӑваш запускатти вӑлта уйрӑм пӳлӗм юрса пачӗ. Амбан десак эс кирли килнӗ. Вот. Кайран вара коллеги общественного республики калаттӑмӑр, вӗсем килес вырӑна та правда. Ытларах ӗсне тӑвакан, турассине тӑвакан палӑртнӑ пирки хушасу Матвеевич Павлов ирттерӳри ҫыравҫӑну хӑй вӑхӑтӗнче шалкӑҫсем патне ӗҫленӗ. Питӗ васкатакансем, ҫавӑнпа та машиналарым ҫитменлӗхсем ҫитерсе хӑварнӑ тытуллӑна пытарман пур. Но чи пахи, хамӑра лӑплантараканни вӑл. Пуҫламӑшӗ пур. Енчен те

пӗр ҫул ҫурӑ пуҫтартӑмӑр материалсем. Материал пуҫтарма питӗ, пуҫтарӑшлӑхӗ питӗ йывӑр пулчӗ. Мӗншӗн? Пӗрремӗшӗ, эпӗ ку ӗҫпе пӗрремӗш пуҫларӑмӑр. Эпӗ кӗнеке каларса курман, ҫынсенме ҫавӑн пекӗлте ҫывӑх тӗл пулса вӗсен мӗнесем пурнӑҫӗсем ҫинчен ҫырса хамӑн алӑ мӗнле калмалла

Турӑ шӗкӗр малашне вара кашни кун тухнӑ чух яланах Турра пуҫҫапаттӑмӑрччӗ. Мӗншӗн тесессӗн чӑнах вот Турӑ ҫулӗпе, Турӑ панӑ хаваппа усӑ курма пӗлес пулать пирӗн. Ҫапла-и? Ҫавӑнпа та ҫак кӗнекене кӑлартӑмӑр-пӗр мӗн ятпа. Ҫав пек пулса тухрӗ эп астӑвать Ульяновск пирки та. Манӑн ӗнтӗ мӗне калмалла. Пӑтак пӗчӗк кӗмен пулса калӗ. Запись пек япала Ульяновсксен пулнӑ Пушкӑртсен ҫул. Тата тата тепӗр япала пулчӗ пурнӑҫра. Эпӗ хан Пушкӑрт Республикине ҫирӗм ҫул каялла куҫнӑччӗ. Ман пӗр юлташ, вӑл пур тепре ӗҫлет. Ун тӑна-и пулса тӑчӗ ман ун патне хурт вӗллисем. Ҫав сарӑмсӑр вилсе кайрӗ. Вилсе кайрӗ те, эпӗ ӑна вунӑ ҫул пӗлмен, пӗлмен. Пурнӑҫра йӑтса пыраҫҫӗ умӗнче орденсем. Икӗ орден, пӗр медаль. Пӑхатӑп, орден того Красного Знамени. Кам тӑна пултарать ҫав пек япала, кам тӑна пултарать? Унтан тепри, ну, ун хыҫҫӑн тепри пырать пӑхатӑп, орден Октябрьской революцине. Ун хыҫҫӑн медаль за трудовую доблесть. Тӳленӗ пӗчӗк кӑна ҫын. Эпир унта ларнӑ сире хушшинче ҫак вӑл мухтанман хӑй мӗн пур тесен. Ана пӗлмен те. Эп кал, мӗншӗн те пуль ҫак пек кӗнеке кӑлармастпӑр. Тата вара хама хам мӗн мӗне хавхалантарса Рудольф Матвеевича тупрӑм. Вӑл каларӗ, ӗҫлетпӗр, тӑватпӑр, пултаратпӑр терӗ. Ну, тата каланӑ, малалла каланӑ май ӗнтӗ пӗлтӗр кӗркунне Валерий Тургай килчӗ, тытать.

пӗрмелнӗ ҫын вырнаҫнӑ. Вӗсем пурте сумлӑ, чаплӑ. Вӗсен пурин те пурнӑҫне пӑхсассӑн, пурнӑҫне пӑхсассӑн чӑнах калама юрать, ҫак чӑваш пурнӑҫа ахальтен пурӑнса иртмен тесе. Ҫавӑнпа та кунти ман шухӑш кӗнекене сирӗн кала тытас пулать, пӑхас пулас пулать. Кайран калатӑр те хӑвӑрӑн сӗнӳсене, мӗнле тумаллине, мӗншӗн тесен эпир ку кӗнекепе кӑна кала вӗҫлесшӗн мар, иккӗмӗш тумне тӑвасшӑн. Унта камсар кӗменнисем кӗменчи те нумай. Пӗлетӗп, каларӑм вӗтӗ халь каламарӑм ҫак ман юлташ пирки. Эпӗ ӑна юлашки ҫула пасарта чухне кӑна куртӑм, мӗнле чыслӑ та вӑйлӑ ҫын пулнӑ пурнӑҫра. Ҫавӑнпа та вчера эпир ӗмӗтлене пӗр ҫавӑн пек пирӗн кӗнекене кӗмел чаплӑ та Тутарстанда калакан чӑвашла чӑнкӑ чӑвашла пурте кеччӗр

Кам сенӗк ҫырнать? Ҫырмасть, самоваралать, Изотто юлташсем, ӗҫсем ҫакӑн пек пирӗн Башкортстан Республикинче ҫакӑн пек пултаруллӑ, ҫакӑн энциклопеди кӑларма пултаруллӑ ҫынсем пур решение пӗр конечно питӗ пысӑк вӑл пирӗн савӑнӑҫ. Владимир Матвеевичпа эпир чи малтанах ҫак ӗҫе пӗрле пуҫларӑмӑр. Ӑнта килен ҫав, мӗн, Серегина Ваня пек те пулчӗ вӑл. Вот, эпӗ каласа хура, эпир тӑрӑшрӑмӑр ҫак ӗҫпе пӗте. Пирӗн сӗнӳсем нумай пулчӗҫ ӗнтӗ, пурте илтмеҫҫӗ ӗнтӗ конкурспе. Эпир унта ҫӗр ытла предложени патӑмӑр. Ну, анчах та пирӗн эпир сӗнни пӑтӑр ҫичӗ ҫын,

Ҫавӑнпа ҫак ӗҫе ҫав общество урлӑ йӗркелеме, ну, современный информационно технический связь чавсан пирӗн лайӑх ӗҫленӗ пула пирӗн май пур чекарта пулӑшма. Эпӗ, конечно, ҫакӑн пек флешмобпа ӗҫ каласшӑн. Кунта пурне те те вырӑнта пухса кӗреймерӗмӗр, татах та кӗреймерӗмӗр пурне те. Питӗ нумай ҫул пирӗн ҫавӑн пек чаплӑ ҫынсем, наш мастер спорт, там, герой труда и так далее. Ну, мы это тивчӗҫ ӗнтӗ. Эпир Ушкӑн района ҫитеймерӗмӗр. Ҫавӑнпа пирӗн сӗнӳ, если язык малалла ҫак ӗҫе чысласшӑн, может быть, укҫа пухса пӗрле малалла мали ҫак тесе вӑйлатӑр тет. Вот. Питӗ лайӑх идея. Эпир ӗнтӗ удовлетворя халь тата йӗркеллӗ ӗҫлеме сире улӑшу кӳртесе чарнӑ сӑмах парать.

Чӑн-чӑн чӑваш сӗввӗнчӗҫ. Пулма пулать темле президиум членӗ мӑнкана членӗ пулма пулать, мӑнран та мӑнраккана членӗ пулма пулать. Анчах та енчен ҫыннӑн ӗҫне тивӗҫлипе хаклама пӗлместӗн пулсассӑн, ҫын савӑнӑҫӗшӗн, савӑнма пӗлместӗн пулсассӑн, эс ҫав пек президиум членӗ пулнисен

ыйтрӑм тӳррӗн Калимов, кала Калимов, Пушкӑртстанра ну, паллӑ тутарсем, пушкӑртсем, вырӑссем вырнаҫнӑ, анчах та вӗсемсӗр пуҫне тата питӗ пысӑк йышпа вырнаҫнӑ ҫармӑссем тата чӑвашсем. Мӗн пирки пулсан, вырӑнса тӑраҫҫӗ пӗр-пӗринчен чӑвашсемпе Пушкӑртсем терӗм, Тургай тет, ан накала тет. Эпир тет, ҫармӑссем пуррипе ҫуккине пӗлместпӗр тет пушкӑрт салтакӗ. А чӑвашсем вӗсем тет, ӑҫта пӑханунта чӑваш тет, чи хастаррисем чӑвашсем, чи лайӑх колхоз Пушкӑртстанра ӑна чӑваш ертсе пырать. Мӗнле районче? Илишевский районта чыл

Владимир Матвеевич чи малтанах ертӳҫӗ пулмалла. Ертӳҫӗ пулсассӑн команди пулать вӑл пуҫтарӑнать. Сана, Юрий Николаевич, чисто мухтав эсӗ Урал сассин редакцийӗнчен Пушкӑртстанри чӑвашсен штабӗсенчен тепӗрне туса хутӑн. Епхӳре те пур. Пӗлтӗр кайрӑмӑр Мустай Каримӑн палӑкне уҫмашкӑн питӗ чаплӑ палӑк уҫрӗ. Авторӗ Ковальчук, архитектор, Раҫҫейри паллӑ архитектор. Вара палӑкне уҫнӑ хыҫҫӑн тепӗр кунне вырсарни чӑваш кунне кайрӑмӑр. Эп хампа пӗрле илтӗм Тутарстан халӑх поэтне Ренат Халиса, Пушкӑртстан халӑх поэтне Галимар Албаева. Исеркелетрӗ, ман юлташсем мӗнле тӗлӗнчӗҫ Миронов ячӗллӗ вырсарни шкулне хӑйсен куҫӗпе курсассӑн. Тем те курнӑ вӑл ҫынсем. Ренат Халис та, Галимар Албаев та, анчах та вӗсем чӑннипех те тӗлӗнчӗҫ. Эп хӳри, чӑвашсен Миронов ячӗллӗ вырсарни шкулне курсассӑн Унта халӑха юратни тапса тӑрать, халӑха пӗлни, хамӑрпа хамӑр мухтанни тапса тӑрать. Ҫавӑнпа та ӑнсӑртран кун ҫути курмарӗ ку кӗнеке. Ку кӗнекен тухмаллаччӗ шӑп ҫак вӑхӑтра. Тата питӗ тӑрӑш кунта Альбина Ивановна эсир пурри, эсир пурри пирӗн презентацине официаллӑх статусне парать. Май пуррипе усӑ курса Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн председателӗн канаш параканне эп ыйтатӑп сире ҫак кӗнекене кӑларас тӗлӗшпе питӗ хастар ӗҫленӗ ҫынсен списокне хатӗрлемешкӗн тата характеристикисене хатӗрлемешкӗн Альбина Ивановна ку ӗҫе тӑвакансене пирӗн республикӑн хакламалла ҫапла вӗт-ха. Эп халь тӳрех калаймастӑп кама мӗнле числа кӗтӗ, анчах та

Вӗрентӳ пособийӗ пуҫтарӑннӑ ветеран хунӑ унта тем пуҫпа шӑтмалла мар пек, ҫав информаци тӗрлӗ даннӑйсен сведенисем пуҫтарса хатӗрлемелли кӑна пек туйӑнать вӗрентӳ. Но тем вӗрентӳ вӑл мӗнле унта сунарса илесси, картасси, палӑртасси, ну, питӗрехте

ҫак ҫемье кӗҫӗн пулӑм-пулӑм тесе портрет ирттерес килет, манса парас мар тесе. Вот ҫав вӑл питӗ нумай вӑй илет ҫак ҫемьесенче. Ҫавӑнпа эпӗ савӑнатӑп ҫак ӗҫе хутшӑнса питӗ хастар ӗҫленӗ ушкӑна тӳнерен тав сӑмах каласшӑн, тав сӑмах каласшӑн. Вот халӑха

Тӗрлӗ япала тыттараҫҫӗ. Унтан халӑх историйӗ чакаланса тепӗр чух ун пек купек теорисемпе кӗнекесем кӑлараҫҫӗ. Вӑл та кирлӗ, пурте кирлӗ. Но кирлӗрен те кирли энциклопеди. Ӑна вырӑсла ҫапла калаҫҫӗ, не определение уровня он, вот концентрированное выражение, концентрированное выражение всего того богатства, в котором располагает Доля государства или народ. Вот ҫаплӑ урӑхла каласан, паян энциклопедия вӑл, вӑл ҫав концентрированный выражение терӗмӗр, ҫав концентрированно пуҫтарса, хӗстерсе лартнӑ, тӑп-тӑп калтласа кӑларнӑ, ҫак Пушкӑртра ҫуралса ӳснӗ, унта пурӑннӑ, унта ӗҫлесе пурӑнакан ун ҫине килнӗ чӑвашсем, пурнӑҫӗ, ӗҫ-хӗле, вӗсен

Ҫавӑ ним шалнӑ вӑл. Вӑйсем ҫитмеҫҫӗ-вӗт. Вӑй ҫук, вӑй ҫук, вӑй ҫук. Сана чӗнсем ҫук. Ӗҫлеме ҫын кирлӗ. Тӳрех калатӑп, пушкӑртсем, тутарсем тахҫанах уйрӑм институтсем тунӑ, уйрӑм редакцисем тунӑ, издательство тунӑ, уйрӑм издательство, энциклопеди издательстви. Вӗсем кунта ӗҫлеҫҫӗ, ӑна мер тунӑ. Ҫав вӗҫе хӑнӑхнӑ ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ. Пӗр-пӗрне опыт парса пыраҫҫӗ. Ҫӗнӗ РУСем килсе тӑраҫҫӗ, студентсем килеҫҫӗ, вӗсем явӑҫтараҫҫӗ. Бюджет ушипе. Да, бюджет ушипе.

Хаклӑ тӑвансем, эпӗ икӗ минут кӑна калатӑп. Питӗ те тӗлӗнмелли япала паян вӑл. Эпӗ чун-чӗрере ҫакӑн пек паян тав тӑвасшӑн пушкӑрт чӑвашӗсене. Ҫакӑн пек вӑй-хӑват тупса, пуҫтарӑнса хӑйӗн историне палӑртса хунӑ халӑх вӑл пуласлӑхӗ пур тесе калам. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ чун-чӗре тӑванран тавӑшса пулать Матьӑҫсене. Ман кукаҫи те Матви пулнӑ. Вӗсем пек вӑл паттӑр ҫынсем иккен вӗсем. Якорь фамили те ахальтен мар. Вот. Чӑнкӑ чӑваш ҫынни. Конечно, вот ун йӗр тавра пурте пуҫтарӑнса пӗр вӑйпа эсӗ ҫакӑн пек тӗлӗнмелли энциклопеди кӑларнӑ. Вӑл тӗрӗсепе калаҫассӑн ҫӑмӑл мар вӑл. Эпир апата калаҫни кӑна мар вӑл, ӑна мӗн тӳрлӗ вӑл йывӑрлӑх ӗҫ вӑл. Укҫа-тенкӗ кирлӗ мӗн тӳрлӗ унта. Е пӗр вӗсене пус тытка никам та паман, хӑйсем ҫав пек пуҫтарӑнса хӑйсем укҫи-тенкипе халӑх валли питӗ пысӑк паллӑк туса хӑвартӑр. Сире халӑх нихҫан та манмасть. Людвига Селентьев эсӗ пӗрле ҫав пек туслӑ пурӑнни вӑл мана чунтан савӑнтарать. Эпӗ кӑҫал Башкортра нумай ҫӳрекелерӗм, виҫӗ раз кайса килтӗм. Тӗлӗнмелле ҫынсем. Вот эпир ӗнтӗ Владимир Матвеевичпа та нумай тӗл пулса Оренбургра та унпа тӗл пултӑмӑр кӑҫал. Вот вӑл та ҫав пекех ҫитмен вырӑнсем ҫук. Чӑваш халӑхшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Эп шутлатӑп, тӗрӗс-тур, вӑй-хӑват патӑр, сывлӑх патӑр. Ҫав кӑна пулсассӑн, эсӗ питӗ нумай халӑха тӗлӗнмелли ҫакӑн пек кӗнекесем кӑларсассӑн, вӑл пирӗн чӑваш халӑхӗн сире ҫӗр-ҫӗр ҫул ҫу астӑвӗ тесе каласшӑн. Тавтапуҫ сире ҫакӑн пек чӑнкӑ чӑвашсене, пулнӑшӑн, тутар-чӑвашӗсем сирӗншӗн савӑнсах тавтапуҫ сире. Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗн академийӗ икҫӗмҫина

Уйӑхра хӗлле кунӗ халь кашни президент куларӑмӗнче тенӗ пекех энциклопеди мӗнле пырать хресчен. Вот ходил юлашкинче хресчен тепер сатукрӑмӑр Ҫӗмӗрле районӗн администрацине килчӗ тата Уставка, Уставка районӗ сатукрӑмӑр. Унсӑр шантараҫҫӗ ӗнтӗ. Унсӑр пулмасть. Кантри-Тюпин самай хаклӑ. Ульяновск, Пенза, Сарату облаҫӗнче пурӑнакан чӑвашсен сӳклекенне йӗркелекен ҫырака тӑвакан Кузьмин каларӗ, виҫӗ миллиона яхӑн укҫа ӗнтӗ. Инспекторі вара. Паллакана патшалӑх тӑваймасть, ҫын китать, чӑваш кӑна тӑвӗ. Пушкӑртстан чӑвашсен энциклопедийӗ

тӑван хамӑр ӑслӑхне пысӑк тӳпех хывнӑшӑн президиум йышӑнӑвӗпе Никольский орденпе тӑрӑшма сӗнӗ.
Владимир Матвеевич Яковлевӑн ячӗ, хушамачӗ, энциклопедире алфавитов ҫук. Ну, ку сӑмахра Илкепӳ ҫумӗнче, вӑл Вӑрнар районӗнче Хурапыр ялӗнче ҫуралнӑ тесе ҫырнӑ. А Хурапыр ялне ӑҫтан пӗлетӗп? Кунта парне вӑл. Виҫӗ мухтав орденӗ илнӗ герой ҫуралса случай пӗрте кӑна пӗве слушать. Армин Хурапыр ялӗнче герой. Вот видишь, Пирӗн те вӑй хутӑмӑр. Кӑларни те авалранах пӗҫер. Сывлӑх, телей, ӑнӑҫу тата чӑваш халӑхӗ умӗнчи пысӑк чысемшӗн ӗмӗр, ӗмӗр асра юлмалли ӗҫсен татӑкчӗ. Радовик, пӗтӗм

чӳсхисен пӑррисем вара чи пӗчӗкки урӑххисен тавра кӗрӳҫҫӗ. Иккӗмӗшӗн чӑваш халӑхӗн ӑс-хакӑл тава тивӗҫне ӑсти, заслуженный деятель чӑваш этнокультури. Эп пушкӑртстансем валь тесе илсе килтӗм, вӑл пушкӑртсем лекмен, Саратовпа Ульяновсксем лекнӗ, Парашинсем. Ну, районта парӑсем. Унсӑр пуҫне пысӑкрах эпир Цмендимур Чувашкал хисеплӗ ятлӑ Акатий Микикун наци конгресӗн халӗ ҫӗнӗ медаль турӗҫ. Унсӑр пуҫне унӑн та премие Мустафа Курман тунӑ наградӑсем хисеп хутӗнчен пуҫласа вымпелсем, дипломсем тата ыттисем медаль тата нотӑран пулмалла. Кӑна ҫирӗп тытса пырсан май пулманччӗ. Хальлӗхе

Ҫавӑнпа та эпӗ артист пулнӑ май каласшӑн. Геннадий Никандрович этнопедагогӑн сӑввине вуласа парасшӑн. Ҫак сӑвӑра ҫак пулӑма паянхи пулӑма кӑтартса парать пуль тесе шутлатӑп ҫак сӑвӑ. Ҫуратнӑшӑн анне теместӗп. Куккук та ҫӑмарта тӑвать. Юратнӑшӑн анне теместӗп. Ҫӑхан та тӗппине савать. Тӳс тенӗшӗн анне теместӗп, пуп та ҫав сӑмахах калать. Ӳстернӗшӗн анне теместӗп, ӳсме мӑян та пултарать. Юру кӗввишӗн анне тетӗп, ҫӗр пин юрӑ сахалах мар. Сӑмахусемшӗн анне тетӗп, чӗлхемӗрӗн пур-ха тымар. Пирӳ-тӗррӳшӗн ӗнететӗп. Ӗҫченлӗх вӑл чунри кӑвар. Юмахусемшӗн ӗнететӗп. Унта чӗнӳ, улӑп пулар. Пӗлетӗн кӑмӑла манни, инкек хамӑрлӑха манни. Унсӑр тӑванлӑх, туслӑх ҫук. Унсӑрӑн эс те, эп те ҫукӑн. Пӗлеп ман чунӑм эс камне. Аннеҫӗм эп сана. Анне. Ҫак сӑвва Николай Геннадий Александрович Волков ҫырса хӑварнӑ вӑтӑр ватӑ ҫулта эпӗ унпа хӑйӗнпе калаҫнӑ. Хӑй вӑл мана ҫак сӑвва панӑ, эпӗ ӑна яланах вулатӑп. Ҫак сӑвӑра пӑт кӑтартса хӑварнӑ чӑваш ҫынни, чӑваш халӑхӗн чунне тесе шутлатӑп. Пурне те питӗ пысӑк тав ман ентешсене ҫакӑн пек пысӑк ӗҫ тунӑшӑн. Малалла тата та тумалла пултӑр.

Саламлашу ӗнтӗ. Каҫ ҫине ҫанталӑк пӑсӑлсассӑн, канӑкран салхуллӑн ан тинкер. Ан сывла ҫине-ҫинех юсассӑн, ҫутӑ шанчӑкна та ан сӳнтер. Ҫутӑр юр, улатӑр ҫил каскассӑн, сан патна эп ҫитӗп, кӗт, аман. Пӑсӑлтӑр ҫанталӑк пӑсӑлсассӑн, кӑмӑл ҫеҫ ан пӑсӑлтӑр нихҫан. Михалев Юрий Николаев сире тав туса ҫакӑн пирки вӑрҫи ултӑ тытма пултарса эсир кӑна кӑтра выртамшӑн сире питӗ кӑсӑктам.